lio hi Myanmar Idol a lar tuk lio a si i Myanmar Idol a lar tuk lio a si hi kong he miphun he pehtlai in nihin ni ah Myanmar Idol ah minung pathum bak Chin miphun in an i zuam i atu hi top sik an phan cang i cu chungah kan miphun chung minung pathum an tla rih lo Pathian nih kan miphun hi an kan cawisan ko ti a fiang i Chin miphun zong hi hlasak kan rak thiam taktak ko rua timi hi Pathian nih thluachuah an kan pek ko rua timi hi ka thinlung a um i cucaah cun Myanmar Idol kong he pehtlai in pakhat cio nih nan ruahnak atu lio i Myanmar Idol ah hla a sa cuahmahmi kan fa kan nau le maw hi hna cung te ah hin zeitluk in dah nan hmuh zeitluk in dah kan miphun zong nih thazaang kan pek le kan ṭan ve Pa le a herh atu i ai zuam cuahmah mi hna zong zeitluk in dah thazaang pek nan duh ve hna timi kha hika han kan just pali van ṭuan chung ve ulaw nanmah zong nih nan ruahnak te thazaang nan pek duhmi um si cun van chimnak van si seh law ka hin angun pa lei van thok tuah minute pakhat hrawng hrang te hi kong he van chim khawh van i zuam to idol idol kong chimnak na ka pek ai lawm a ṭha ka ti mah kha Hlasak phun hi a thiam mi phun hi ka uar ngai ve hna i Estana kha Zophei nih kan rak kawm i si i ka lawmhpi ngai Estana thei seh i a tampi chim awk ka thei lo kan miphun a cawisangtu an si caah miphun aiawh in kan lawmhpi hna boxing lio ah khan how to say dola timi kha boxing thiam tuk i chin an ti ma kha minung hi kan miphun kan tun kan mer kan ti tikah hin kan tun kan mernak zawn tete hi a rak um le ma zocin kalompi ngai na pathin thluah pe na se khrifa kan si i hla kan sa leng man kan chuah kan kan thiam deuh ko lai kawl chu bogda ba to kan tei leng ko na lai atu ka kai mi ka karen la line se khrifa long se ko la pathin tha chuah si ka lom ka lom pi na tu ya se okay ka pastor pase idol hi ka so sai lo e

Kawlram ah kan co ko lo maw timi khi ka hmuhter ngai ngai. Ano thatat that lo khi cu ka buai lo. Ka buai mi cu mah tluk Kawlram pumpi chungah tu pasarih an tang i paruk ma chungah Laimi pathum an i telmi ka zau tikah hin khuazing pathian nih hin Chin miphun le Khrihfa hi Kawlram ah rian a kan fial ko ramaw timi khi Kawlram Khrihfa sinang caah rian kan khin deuh ko lo maw ti le khi ka ruah i tu kuang patsi bantukin Esther cu sau tuk cun ah ra ko in na phul ca cun zo fe cun tam tum sang i tu ca cun ve phazang ka peng ai tu long se lo zoki zong kha menung menung thin tha te very uh, honest a tha si

Hlasak phunphai idol a hmumi hna khi ka uarmi hna an si lo. an rak hmuh tikah kan hnu kum si kha matu leinu zong pakhat a hmuh bantuk si ka hmu. Nain tlukin vei tha ka pe lem lo. Si, si. I anmah tein Pathian nih zangfah hna i cawisang ko law maw tiah ka ti. I kanmah nih nulepa nih na aw ṭhat ding i i tuah ti zong fel khawhmi thil a si lo. Cun na mui aa dawh nak ding ah cucu ka ka tuah ti i fel thiammi zong a si lo. Anmah tein khi anmah tein an huat na pa i An i tuah ti ka khan hawinak in ṭha deuh an tuah caah hi an hmu ko lo maw tiah ka ruah sawh ko. I a vei a sawsawh in ka ruahmi si. Bia tak zong in ka ruahpi lem lo. I kha bantuk hna kha an si ko nain Laimi nu le pa nih cu bantuk na tuah ahcun kha bantuk na tuah ahcun ti phunphai hi kan thei lem hnga maw kan fale pawl kan cawnpi lem hnga maw ti kha ka ruat kho lo. Zei poh si ah anmah tabauah tein an thiam i an i dawh i an hmuhmi khi cu vai ding lunglawmh ning a si ko. Kanmah nu le pa nih bawmh thiammi thil zong a si lo tiah ka ruah ko. seh na lawmpi ko hna ti nak seh kan lawm kha seh ka he baki ma pa seh Reverend Dr. Valthang na rua mi le ka rua mi cu somtum le bali si kei cu yogi hi dirhmun na phak hi ka doa ka lom ngai ngai benjamin sung ka lom esther nang zong ka lom atu bantuk atu dirhmun nan phak hi nan mah pumpak chal long se lo kan chin miphun a choi sang tu nan si nan pathum cungah ka lawm ngaingai top 10 hnu kha cun ṭha te kan zoh hna zei bantuk thil dangdang emergency um dah lo ti ahcun comment zong kha ka zoh dih a hnu bik i yogi na hlasak kha ka dua rock na si ko ka lawm tuk na ta sul lei ka phang pa cu rocky yogi ka dua mu e ka lawm ngai ngai i zuam mu i zuam mu a tak tak lo ti ahcun Kawl hla kha ta kaw Kawl holh i nan sa cu a foi lomi nan i zuam tuk nan i zuam tuk i atu dirhmun nan phak hi nanmah pumpak ca lawng si kan Chin miphun a cuai sangtu nan si rak i zuam u kan zoh lengmang hna nizan ti ni zong kha kan zoh hna khakha si atu hi cu kacang ka dom cang hi mai zar zong hi kan zo ri na lai sinain nen pathum ning cu pakhat nak chen si te lai lo e e izuam mu lo atu tiang nan phak hi aza tuk chang sim izuam mu lo pakhat nak hin nan phan ko lai kan ni ram dang um mi ni chun zeita kan to kho mium lai um theng lai lo sinain pakhat nak nan ngah lo zong hmanh ah hika lei zong ah hin Chin National Day hi ti bantuk maw Chin kumthar ti bantuk ah hin nan kan tel pi te la i ram leng ummi nih hin zia an ti khawh kho de ko kan ti kheo ve ko lai tian an ti lai i nan ni hi zo chun ok tlak fanu fapa than an si hrim lai ti ka zum tampi ka lom kan zo na tha zong kan campiak hna nan pathum ning te kan ṭanh hna kan pale cungah kan lawm Benjamin sum Yoki Esta nan cungah kan lawm tuk kan lawmhpi ve hna timi kha hika hmun hin van langhter ka duh ve